Men mekdep müdiri Mämmetnur Saparmuhammet. Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýyldan bäri mekdebe ýolbaşçylyk edip gelýärin. Mekdebe bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda Prezidentimiz tarapyndan ýörite mekdebe şu mekdebiň şu mekdebiň uçurymy bolan Döwletgeldi Ökdürowyň adyny dakmak barada perman berildi. Bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda bolsa-da, şol mekdebe Döwletgeldi Ökdürow adyndaky on sekizinji orta mekdep diýip atlandyryldy. Şondan bäri men mekdebe müdirlik edip gelýärin. Jemi men otuz iki ýyl mekdepde müdirlik bolup işleýän. Indi biz şu biziň uçurymymyz Döwletgeldi Ökdürowyň hatyrasyna döreten mekdebimizde muzeý döretdik. Öwez
Orazmämmedow mugallymymyz biziň obamyzda dünýewi bilim bermekde ilkinji uly işleri bitiren, biziň obamyzyň beýik alymlarynyň, ýaňky bilimli adamlarynyň, dünýewi bilimli adamlaryň okap bilim almaklygyna başlangyç bilimleri beren mugallymymyz. Bolany üçin şu ýerde onuň döwlet tarapyndanam berlen sowgatlarynyň ine barysy özünde görkezilen. Oňa Türkmenistanyň at gazanan mugallymy diýilýän hormatly ada mynasyp bolan ýaşuly mugallymymyz. Ol öz wagtynda etrapda-da bilim bölüminiň başlygy bolup işledi. Hormat bilen biziň mirashanamyzda, Döwlet Beglekdow adyndaky mirashanamyzda başlangyç Hunan gülüň berip başlaýarys-da. Onuň beýleki biziň mekdebimizden çykan beýik şahsyýetler, beýik alymlar, indi şu ýerde Döwletgeldi Ökdüýewiň özi dutar duran wagty bu Döwletgeldi Ökdüýew hakynda aýratyn maglumatlary aýdarys. Öňürti Aldýar Çüriýewiňiz bar, Türkmenistanyň şahyry. Türkmenistanyň atly şahyrlarynyň biri häzirem Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat hem-de golýazmalar institutynyň işgäri. Häzirem döwletimize hyzmat edip ýör. Uly dilçilerimiziň biri. Şu mekdebi tamamlan. Elmydama döwlet elektrik bilen bile ýakyn aragatnaşykda we şular bile döredilen işleri alyp barypdyr. Mysal üçin, Deňiz guşy diýlen aýdymyň bir gürrüňi hakynda ýene-de suratda bar. Ýene bir kiçijik suratda şoňa ýadygär hem gurdular. Şu Deňiz guşy sözüniň aýdymynyň sözlerini.

Döwletgeldi Ökdirowyň inisi Alkan Ökdirow ýygnak ýygnap kömek edip bizi ýola salyp goýberdi. Biz şol adama minnetdarlyk bildirýäris. Indi şundan bärem biz mekdebiň muzeýini baýlaşdyrýarys, tapan zatlarymyzy goýýarys. Nursultan Sahadow bu Türkmenistanyň bilim ministri bolan Taryh filosofiýa bölüminiň doktory bolan adam, doktorlyk derejesine ýeten adam. Indi onuň suratlary şoňa degişli maglumatlar şu ýerde gelip okap alyp bolýar. Indi şu mekdebimizi tamamlan ýere Amanmuhammet Nurmuhammedow häzir hem ki nemede Ylymlar akademiýasynyň ýaňky Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat hem-de golýazma institutynyň baýry, alymy, fonoteka boýunça Türkmenistanyň iň güýçli alymlarynyň biri. Bu onuň ýazan kitaplary, eserleri bize goý giden şahsy resminamalary, döwlet tarapyndan berlen Hormat hatalary we medallary-da ýöne goýlar. Özem synpdaş döwlet direktory bilen. Oňa sebitde synpdaşlaryň birisi. Onsoňam Geçen ýyl welaýat boýunça ýörite muzeýleriň bäsleşigi geçirildi. Şu bäsleşikde bolsa biz baş baýraga eýe bolduk. Hormat tagtara eýe bolduk, baş baýraga eýe bolduk. Mekdebi, muzeýimizi oňat diýip hasapladylar. Indi şondan bäri mekdebimizde biz ädep şu muzeýiň işini dowam etdirip otyrys. Dileg hem etdiler. Guranmyrat Süleýmangulyýew. Ol biziň mekdebimiziň ussat mugallymy bolup dynjalşa gitdi-de, soň öýünde ders otyr. Ger uly işler bitirer. Jumhur Muhammedow, Gully Hodaýewiň iň uly ogly biziň Amanmuhammet Nurmuhamedow. Onuň iň kiçi inisi bar ene, Salamamuhammet Nurmuhammedow. Ol Moskwada Amerikanyň uniwersiteti bar ekeni. Şonuň şony tamamlap, doktorlyk derejesini alypdyr. Olaryň beren resminamasy boýunça. Gaty biziň okuwçymyz bolany üçin oňam suratyny hem-de onuň resminamalaryny şu ýerde goýduk. Indi bi Ýaňky bizde okap moly moly gitdi şerden moly. Moly moly şerden.
Işledi.
Soňam Meňli Mämiýewa diýen. Meňli Mämiýewa az etrapda-da raýkom başlygy. Raýkomda işledi, raýkomyň başlygy bolup işledi. Onuň suratyny şu ýerde goýduk, biziň ilkinji mollarymyzyň hatarynda dur. Bu ýerde mekdebimiz hakynda, mekdebimiz hakynda berilýän obamyzyň taryhy hem-de mekdebimiziň taryhy boýunça maglumatlar, ine, biziň ilki mugallymlarymyz, şu ýerlerde işlän bilim beren çagalarymyza beýleki maglumatlar bar. Bu ýerde

Aýdym saz te nemesinden, derejesindenem ol atly bagşy bolup-da adaldy diýip aýdýardylar. O. Döwletgeldi Ökdüriň aýdym ýollaryny okuwçylaryň aňyna bermek biziň aýdym-saz mugallymymyz bar. Özi Geldimyradow Hojamyrat diýýär. Şo ýolundan çagalary aýdyma-saza taýýarlaýarlar. Ine, köplenç diýen ýaly Döwletgeldi Ökdüriň öz maşgala Agzalaryndan oňa şu aýdym-saza şoň ýoluny aýtmagyny gowy görýärler.
Munda hä, bu ýerde içki bir mekdebiň hakyndaky. Mekdebiň açylyşy bu ýerde. Açylyş dabarasy görkezilip dur otlarda. Bu ýerde biziň uçurymlarymyz, bu mugallymlarymyz gelip soň bärde işlänler. Indi olaryň atlary hakynda, olar hakynda maglumatlar, mekdebimiziň nemesi, proýekti, nemesi. Eýýämki taslamasy şu umumy şu mekdep gurluşy hakyndaky maglumatlar şunuň içinde dur. Indi gelýär. Ine şu gutynyň içinde we biziň nememiz bar. Döretde doktoryň okuwçy wagty ilkinji öwrenen, saz öwrenen döwründäki dutary. Ine, şeýdip saklaýarsyň muny muzeýde. Ine, şahyryň, bagşynyň aýt. Bular sowgat edilipdir bagşynyň hormatyna. Bulam onuň elinde çalynyp, häzir okuwçy wagtyna başlangyç bilimi, dutagy şundan öwrenip, häzir işläp dur. O geldi mah, hoş o bar şo nemeler bar, klasdaşlary nemeleri bar. Ýöne hakyky onuň synpdaşy Magtymguly adyndaky dil we edebiýat institutynda işleýär şu ýerde. Nurmuhammedow Amanmuhammet diýýär. Indi aň suratam bar, Aşgabatda ýaşaýaram. Şol bilen men institutdan işläpdir. Şonda klasdaş hem şonuňam çykan özlerem ikisem. Şondan görkezip bilýän, özi bar şol. Işläp ýör şolarda. Bu suratlarda ýene Döwlet döwletleriň dörejiligiň dowamy, onuň dutar çalyp aýdyp aýdyp duran pursaty telewideniýeden alnan telewideniýedäki çykyşy. A bu welin talyp wagtyndaky Magtymguly Pyragyň rolunda biri oýnap özem oň ýanyna gelen bagşy Orazmeňli diýlen bagşynyň rolunda Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetirip duran keşbi keşp teatrda. Soň indi çykyş wagty. Indi. Hä bi neme Dölet Dölet diýersiň. Bi bira gyzy biram sen göremok. Noý ýegen.
Şular özleriniň talyp wagtlarynda gyzlar ýaňky Dölet Döletdir hakynda diplom iş ýazypdyrlar. Bizem olary şeýle hormatlap maglumat goýandyklary üçin olaňam suratyny mirashanada goýduk. Şu ýerdäki görkezilýän zatlar biziň mekdebimiziň mekdebimize döwlet direktoryň adyny dakylyp, şu goýup gidilen sowgatlary, suratlar, ine beýleki hälki esbaplar şunuň ýaly ýadygärlik berilip gidildi. Onuň şu döwürde biziň nakgaşçylarymyzam şoň hormatyna. Suratyny çekipdirler, döwlet elektrigiň aýdym-aýt duran ýerinde. Emma bular welin onuň özüniň ýa ki düşen suratlary we garyndaşlaryndan alyp, her hili düşen ýagdaýlaryň nagt suratlaryny alyp goýduk. Çagalyk ýylary, talyplyk ýyllary, beýleki ýene nakgaşlaryň çeken suratlary, oňa berilen, döwlet elektrigi berilen sowgatlar. Bize şol baýramçylykda, toýda getirip berdiler. Indi döretýän hökdir hakynda biziň şu mirashanamyzy döretmekde esasy hereket eden, esasy bize maglumat beren, bize ýol görkezen onuň inisi Alyhan Ökdirow, ol Jenaýatçylyk institutynyň uly mugallymy, dosýent, alym, birnäçe kitaplaryň awtory, onuň kitaplarynyň awtory. Ýene biziň esasy biziň kim biziň ýolbaşçymyz boldy şu muzeý döretmeklikde. Indi syn sagatlarynda çagalara şonuň o tertip düzgüni barada, aýdym aýdyş ýoly barada, o watan watan söýüjiligi barada, köplenç ýene watanymyzy wasp edýän aýdymlar aýdýar. Watanymyzy wasp edýän aýdymlar, şu watan söýüjilik terbiýesini berýär şonuň üsti bilen çagalar okuwçylarymyza.

Nemesini goýberýärsiň onda diňlär ýaly bir neme açar ýaly. Ine Gözel summaryň nary diýýär. Ondan Pyragyny gören daglar diýýär. Bu aýdymlary bar-da. Indi olaryň neslinden aşagasyndan ýene-de ýaňky biziň Türkmenistanda ady belli bolan Leýli Ökdirowa aýdymçy gyzymyz. Bu hem Döwletmämmet Döwletgeldi dälmi? Ogulyň Döwletmämmet Ökdirow olam döwletlirektiriň inileriniň biri. Inileriniň ogly. Maýkuliýew adyndaky mekdebiň dirižýory. Şony tamamlady, şeýle işläp ýördi. Ondan bu suratlarymyzda döwletli rektiriň daşary ýurt myhman hilini sazandalar bilen duşuşygy, beýleki öz türkmen beýik alymlarymyz Ýagny onuň medeniýet işgärlerimiz bilen duşuşyklarynyň suratlary, onuň hormatyna hormatlap berlen, oňa hormatlap berlen diplomlar, ýazgylar. Şu bizatar adamlara biziň uçurymlar, şu mekdebiň uçurymy ol toý gutlap, döwletgeldi atlaryň hormatyna haly dokadyp, ýörite biziň muzeýimize sowgat berdi, şu meýrashanamyza. Ine bu welin Eýrandan gelen Halap Bahşynyň beren Eýranda biziň türkmenlerimiziň arasynda Döwlet Törekdiriň ýoly bilen aýdym aýdýan Halap Bahşy. Ol özi şu ýere gelibem gitdi biz tanaýas ony. Şonda özi gelende-de şu Eýranly tokap getiren sowgadyny biziň mirashanamyza sowgat berdi. Indi bu oturan suratlarymyz goýlan suratlarymyz biziň Bu mekdebi-de tamamlap, biziň mekdebimizde-de ýene okuwçylara bilim berip, muny dil-edebiýatdan ýa bedenterbiýeden ýa ýaňky okadan mugallymlar. Döwlet direktoryň döwründe Nepes Hakaýewiç, ol döwlet direktoryň okadyp, şolaryň döwründe direktor bolup, soňam ýene kolhozymyzda-da başlyk edip geldi, hojalyga hem başlyk etdi. Onda ýene-de biziň nakgaşçy ussatlarymyzyň biri bolan Döwlet döwletleri hormatyna surat bermek. Bu ýene Gaýyp Mämmetnurow şu mekdebimizi tamamlap, soň gelibem mugallymçylyk edip, çagalara bilim berip, özem frontdan soňam ýene buhagterem bolup,

uçurymlaryny bu surat çekýärler. Bu ýerde biraz ulaltdyk-da muny. Ulaldyp bärde goýduk. Bir müň dokuz ýüz kyrk altynjy ýyl bilen bir müň dokuz ýüz elli altynjy ýyl aralygynda birinji on ýyllyk bolan uçurym bolan şol. Şundan soň on ýyllyk uçurymlar gitdi. Ýa soň sekiz ýyllykdy. Ine şolar Döwlet derlekleriň klas daşlary. Döwlet derlekdir hakyndaky aýdylan, ýazylan maglumatlar hem özüniň Goýup giden bize goýup giden zatlary indi şeýe özüniň gol göteren nimesi indi kitap göterýän gabyda torba diýsek bolýa şu halça hem de oturan oturgyç özüniň öýünde oturyp işlän oturgyjy. Bu ýerde gazetdäki Mydma döretdirilipdir hakynda ýazylan maglumatlaryň ýygnanyny hem arhiw bu ýerde getirdi bize Türkmen Alyhan agamyz getirip berdi bize dogry. Gazet makalalaryny diýip.
Owa daşynda-da ýazylgy gazet makal. Onuňam ýaňky Institutlary, uniwersitetleri tamamlan ýaşlar döwletde medeniýet boýunça okuw tamamlanlar döwletde ýokdur hakynda ýazyp giden diplom işlerini hem goýduk. Olar ýörite sowgat berdiler. Umuman şu ýerde döwletde ýokdur hakynda köp maglumatlar almak bolýar. Aşgabatda öz öýünde ulanan ýüz görülýän aýna. Şoň öýünden getirdik muny. Dörek-dörekler degişli zatlarymyz. Şeýdibem, şeýle mirashanany döretdik. Bize şu uly mümkinçilik döredip beren Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp-köp minnetdar aýdýaryn. Biziň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan işleri mydama öňe gitsin! Mydama öňe gitsin!